Diniňiz, dünýäňiz, ahyratyňyz abat bolsun! Eziz Watanymyzda amanlyk, emniýet ýöräp, mähebbet ýöräp, Kuran, Sünnet, ak iman, agydamyz ýöräp durmadan Ýaradan Alla aýyrmasyn! Geçen hepdede. Sureýi Tebarek şerif, Sureýi Mulk şerifiň Allah köklediginden ýarsyna barýança manysyny aýdyp, gysga tefsirini aýdyp we birki aýaň içine girip içiniň ylym-nesihatlaryny Allah köklediginden hyzmatyňyza ýetirildi. We bigijede Galan mübärek aýalaň Suriýe Tebarek Şerifiň galan aýalary kekullen otuz aýa bolýa hemmesi inşallah deslap türkmen dilinde terjumesi bir terjumeiki eşitýän adam ozal ýazyp bilme pozup bilmäni bilmesede Kuranyň manasyny düşüner ýaly edip hyzmatyňyzy aýdylyp Yzyndan inşallah Allah köklediginden deslapky aýaň tefsiriň içine girip içiniň nesihat ylymlaryny hyzmatyňyza ýetireris.

On bäşilenji aýada Tebärek surasynda Ýaradan Alla aýdýar, Şol Alladyr sizlere ýeri zelul etip goýdy. Zelul arap dilinde ýuwaş, yzasyz diýäge şotor, diýe. Arap dilinde zelul Ýuwaş pukara yzasyz diýe araplar zelul diýe. Alla aýdýar, Men Hudaý şi ýeri size ýuwaş diýe ýaly ygtyýaryňyzda goýdum, femşu fi menakibiha. Diýäň üstüne minşiňiz ýaly ýeriň üstünde ýörüberiň, geziberiň diýe.

Fe iza hiye temur, temur diýdigi titräp duran ýer bolsa diýdigi. Hudaý aýtýar, Men Hudaý size ýeri arameşli jaýly etip goýdum. Ýer titräp dursa kimiň elinden zat geljek diýýär. Fe iza hiye temur, ýer titräp dursa. Em emintum men fis semai en yursila aleykum hasiba. Aýa gaýgysyz bolýaňyzmy, gorkmaýaňyzmy, ol Alladan ýeke. Asmanda hökmi ýörüp dur, şu uly asmanda, milliardlarça ýyldyzlarda, kişejik ýerden çürim hökmi ýörüýmejekmi? Em emintum men fis semai. Aýa gaýgysyz bolýaňyzmy, gorkmaýaňyzmy, ol uly Alla ýeke asmanda-da hökmi ýörüp dur. Eý ýursile aleýkum hasibe, siziň üstüňize ýel bilen çäge ýagdyrar diýip da gorkmaýaňyzmy diýýär. Hasibe diýdigi ýel bilen çäge ösmek, adamly aňta-taňta bolup garaňkylyga girmek. Ýel bilen çäge adamyň üstüne, obalaň üstüne ösüberse näme bolar?

Ýalandyr bu zatlar diýenler bar. Fekeýfe kâne nekir. Men Hudaý şolary ýokuş gördüm, näcire gördüňiz şolary heläk etişimi azap iberişimi. Ynsan ders almalydyr geçenlerden. Ine bi üç aýada Hudaý Taala ýerde we asmanda ýene özüniň gudratyny aýdyp, ynsan pikirlenip, Şi ýeriň titremäni durşy, heý Allaň uly nygmatymyş, ýer titräberse adamyň elinden zat geljek dälmiş. Adamyň üstüne çäge ýagy berse adam doňup duruberjekmiş. Emme soňraky aýalarda Ewe lem ýaraw ila taýri fawqahum saffatin we ýakbidin On dokuzynjy aýaýe kerimede Allah aýdýar, Aýa adamlar guşlary, pärendeleri, guşlary görmeýärmi üstülerine ganatlaryny açyp, ýygnap, açyp, ýygnap uçýärler? Mä ýumsikuhunne iller rahman, Men Hudaý şolary asmanda saklaýan we şolara uçup gonmany şolaryň tebigatyna guýdum diýýär.

Kafirler-de entek pikir edenini bilýär diýýä, Alla yrsgalyň öwüne geçse ynsanyň elinden zat gelmejegini. Indi muň manasyny gör, Bel lejju fi utuwi we nufur, şu kafirler hakdan çykyp, hetden aşa hakdan daş bolup, lej etýäle, jedellige girip dula. Ýogsa çyn pikir edip otursalar şu kafirler-de bilýä,

Sowatly oglanlar bilýändir. Nahaýat Hudaý ýok diýýän adamlar barda dünýe boýunça professorlardan, çäresini tapman näme diýjegini bilmäni ýerde we gögde bir niruba diýip aýdýar. Nirubar diýenden Allah bar diýämalyla.

Eý bendelerim diýen. Efemen ýemşi mukibben ala wejhihi. Şu ýüzüni ýere süýräp, ýykylyp, sürşüp, ýykylyp, sürşüp ýöriýän adam dogry gidermi? Ýa dikje, dogruja ýöriýän adam iki aýagy bilen daýaw ýöriýän adam dogry gidermi diýen. Ýykylyp, sürşüp gitýän adam gursagynda Allaha imany ýok adam.

Halal, bolýa, haram, ýok, bolmaýa. Ýerek barýaň, jennete gaşyn barýan. Ýerek barýaň, Allaň razyçylygyna gaşyn barýan. Ine bu musulmança. Ohem Hudaý Taala asmanlardäkini aýtdy, guşlary aýtdy, ýeri aýtdy, indi ynsanyň özüni aýdýar.

Az şükür etýäňiz diýýär Hudaý Taala. Kalilan ma teşkurun. Az şükür etýäňiz diýýär. Az teşekkür etýäňiz. Elhamdülillah az aýtmak. Hudaýa köp şüküri az aýtýaňyz we göz gulagyňyzy Hudaýyň aýtýan ýerine az sarf etýäňiz diýdigi. Ýigrimi dördülenji mübärek aýa, Kul huwellezî zera'akum fil ardy we ileýhi tuhşarun. Şol Hudaýdyr sizi ýaratdy ýerde we Allaha öwrülip barjakdyrsyňyz.

Ony Allah bilýär haçan kyýamat boljagyny. Men Muhammet pygambera size açyk, açyk, açyk düşündirip halal haram näme we kyýamat näme we behişt jähennem nämedigini kafirlik bilen Allaha düşman bolup gitseň jähennem bardygyny men ýöne açyk size düşündirip aýdyp durandyryn diýip aýt diýipdir.

Imana girmeden çirim. Iki mübärek aýa galdy. Kul huwer rahmanu amanna bihi we aleyhi tawakkalna. Eý Resulallah, aýt, şol Allaha biz iman getirdik we tewekkül etdik. Hudaý bardyr, Hudaý arkamyzdyr diýdik diýip aýt.

Älem-jahanyň eýesi bolan Allah getirer. Ondan başga getirip biljek ýokdur. Sünnet dagy aýtmak. Allahu Rabbuna we Rabbul Alamin diýenlerle, Allahu Rabbuna we huwa Rabbul Alamin diýenlerle bir topar ýerde. Haýsyny aýdanyň bilen işgäli ýok. Allahu Rabbul Alamin diýseň işgäli ýok. Resulullah aleyhissalatu vesselam şu mübarek aýat tamam bolanda aýdýarmyş. Allah getirer, başga zat elinden gelmez.

Ol Alla ýeri siziň ygtyýaryňyzda ýeri siziň ygtyýaryňyzda pukara sada ýuwaş diýe ýaly ygtyýaryňyzda goýdy diýýär. Eý olakan ýaşuly adamlar! Şi danyşmentler diýip eşitýänsiňiz. Türkmen ili. Şi ýeriň içinde näme ba, ýeriň daşynda näme ba, asmanlarda näme ba diýip ömürlerini yzynda geçirip duran danyşmentler, şo barada okuwly, ylymly, sowatly adamlar aýdýar. Ýeriň içi gäzden doly, bir top ýaly. Titräp du, dargamaly, durmaga haly ýok. Ýeriň içi gäzden doly her lähze taýýarlygy we amadagisi we munfejir bolmaga şu togalak ýer. Gije gündiz amadagisi we titremäge zilzile gelmäge. Hudaý aýdýa, Huwellezî jaale lekumul arda zelulen. Fakat men Hudaý aýtýan diýýä, şu ýeri men size ýaşar ýaly etip goýdum diýýä. Hiç kim şu barada nazar berip başarmaz diýýär Allah. Hudaý aýdýar: "Huwellezî jaale lekumul arda zelûlen." Men Hudaý şu ýeri size ýaşamadan çürim teýýar etip goýdum diýýär. Ýogsa şu okuwly danyşmentler aýdýar, şu ýer hakyla gezek galsa ýaşar ýaly ýer däl diýýär. Ýagny tamam säňk parala Tiki-tiki daşlaş ýere gaşyn asmandan gije-gündiz ýagjak bolup dudy. Emma ol beýleki seýýaralaba muşteri bir zat diýendirle. Danyşmentler aýtýa, şolar öz duran ýerlerinde ýere äfet gelmez ýamak öz mesirinde ýerden muhafezet edip durlar diýýa. Eý, Alla şy zady etmesek kim başarjak şy nazar bermäge? Insan näcir öz Hudaýyny inkar etmeli? Hudaýyny inkar edýän adam bihaýalykdan haýsy ýaňa girmeli? Ulukon seýýary iki, müşteri diýip aýdylýar. Tamam şu ýeri tiki-tiki ýagjak daşlary ulukon-ulukon säňparalyň öňüne geçip dur diýýär, özüniň medarynda.

Huwellezî jaale lekumul arda zelûlen. Ýeri siziň ygtyýaryňyzda goýdum diýipdir Allah Taala. Eý ýaş oglanlar, eý gül ýaly oglanlar! Ýeri Allah Taala demir ýaly etip goýupdyrmy bizlerden çirim? Şişe ýaly etip goýupdyrmy? Pamyk ýaly ýörüp boljak däl etik goýupdyrmy? Ýumşaçyk bolar ýanak ýer bize. Ýa tamam batlak etik goýupdyrmy? Batar ýaly adamlar. Ýok, bir tarapyny gözläňde ýumşak. Demir ýaly däl. Bir tarapyny gözläňde gaty, pamyk ýaly däl. Gazsaň guýa guýaga çyn gitip bolýa. Gazsaň kanatlar gazyp bolýa. Şifteler guýup jaýlar salyp bolýa. Agdyryp tohum sepseň sana hasyllar mahsullar berip dur. Tamam adama hyzmat etmäge mahluklara peýda bermäge ýaraşykly etip goýupdyr Allah Taala ýeri.

Ýeriň üstünde diýdigi-de, Geziberiň ýeriň üstünde, ýörüberiň diýipdir. Femşu fi menakibiha, ýeriň üstünde geziň, jeňňellerde, derýalarda, daglarda, öz ýurduňyzda, haryçda, her ýerlerde. Wekulu mir rizki, iýiň, içiň.

Iýiň, içiň, emma Hudaýa öwrülip barjakdyrsyň. Halaldan iýiň, haramdan iýseň, ahyratyňa zerer bolar diýdi. Halaldan gül, haramdan gülseň, ahyratyňa zerer bolar diýdi. Halaldan oturyş, haramdan, günäden oturyşsaň, ahyratyňa zerer bolar diýdi. Ýene-de bir bar aýdaýyn, Ve kulu mir rizki, Allaň yrsgyn iýip içiň diýipdir Hudaý Taala, we geziň diýipdir, emma ve ileýhin nüşur, Hudaýa öwrülip barjaksyň diýipdir. Hi habaryň ýokmydyr, bu dünýäniň myhmany sen, azykaň teýýar kyl, kerwen çekilmezden burun, Magtymguly şany aýdýar. Ýagny, iýip, içiň, ýöne ýadyňyzda bolsun, biz mysafyrdyrys, bitada hemişelik däldiris. Hudaý aýtýar şuny. Allahu Rabbul Izzet aýtýar. Allah Tebarek we Teala aýtýar. Allah Azze Şe'nuh aýtýar. Allah Celle Sultanuh aýtýar. Allah Tekaddeset Esma'uh aýtýar. Allahu Rabbul Alemin aýdýar. Iýiň, içiň, mysafyrdyrsňyz, maňa öwrülip geljekdirsiňiz diýýär. Hi habaryň ýokmudyr, bu dünýäniň myhmany sen. Magtymguly şan şu aýatdan alypdyr haşyny. Hi habaryň ýokmudyr, bu dünýäniň myhmany sen. Azukaň teýýar kyl, kerwen çekilmezden burun. Gabryňda iýjek işşegiň teýýar bolsun, sogabyň diýdigi-de, Kyýamat syratyň üstünde ýörijegiň teýýar bolsun, sag tarapyňdan depder geler ýaly amalyň teýýar bolsun. Jennete gaşyn ýör diýip, hormat bilen gowy adamlar äkidilenlerinde teýýar bolsun. Gowy adamlar, biderek adamlardan saýlanyň diýilen gün öwde bar, şoňa teýýar bolgun. Ýaş doganla. Ynsan ynsan Hudaý Taala ýaňy aýaýe kerimede aýtdyda, Höwri ejizdir diýdi. Ýer titräberse elinden zat gelmez diýdi. Asmandan daşlar ýagsa eliňizden zat gelmez diýdi. Insan her bir ejizdir we Hudaý aýtýar, Men-de sizi ýaratdym diýýär. We sizi ýaratdym we ýene öwrülip geljeksiňiz diýýär. Öwrüläp, öwrüläp üstüsine Hudaý aýatlary getirýär. Kyýamatda gözümiz bilen gören ýaly edip Allah bize teswire çekip aýtýar. Kafirler ýakynjakdan jähennem görenlerinde ýüzleri üýtgäp, hem ferişdeler aýtjak, Kyýamat boljakmy, jähennem boljakmy diýýäniňiz, ine şi bar giriberiň diýip aýdyljak. Hudaý şuny bize aýdyp otyr. Ine şu dünýede-de şu mahal insan heýweri ejizdir. Allaň dinini, Hudaýyň emrini üýtgetmeden. Ýagny näme? Ýagny günä iş edip hoşbagt boljak. E günä etmejek adam barmy? Her hepde beýdip şeýdip aýtýas, günäň yzynda gezmek ulkan biderek zatdyr. Günäň yzynda gezjek hoşbagt boljak. Açygrak edip aýdyn, şon Allah aýdýa üsüsini aýatlarda. Hudaý aýdýa men rysgalym iýiň emma öwrülip geljeksiňiz diýe. Men fakirlikden gorkýan, men pulum ýok diýip de, uzr isteýän ýaşulylar. Jowan oglanlar gowy diňleň. Men fakyrlykdan çürüýüm, ýene uzr isteýän musulman doganlar. Men garyp halymma şonuň üçin men zyna etýän diýse bir zenana, Azzina ýurisul fakra, Resulullah aýdypdyr. Indi men utanynşyk bolup aýtmaýynmy? Meň o jüre haýam boljakmy Resulullah aýdandan soňram? Ez-zina yurisul fakra, zyna garyplyk getirer diýipdir. Resulullahyň aýdan sözi şu. Ez-zina yurisul fakra, garyplyk getirer diýipdir. Ýüreginde mydam mätäçlik bar daşyň. Ýeriň ýüzüni adyna sene dessin, garypdyr şol. Fakirdir mydam, mätäçlik mätäjidir. Hiç ýüreginiň hoşlugy bolmaz. Musulman allanmasyn. Biz musulman allanmasyn. Insan iştiba eder, mesirin dogrular. Ýaňy Hudaý aýtdy, musulman dogruja iki aýagy bilen dogry ýöriýändir diýdi. Meselen, şu mahal açygrak aýdaýly, bir ýol bilen sen barýaň-da, maşada gaşyn barýaň. Ýol bilen barýaň, ýolda düşýäň bir ýaňa-da. Ýolda düşeňde, bir baga, bir güle, bir miwa güýmenýäň. E, men ýol bilen boleýin, ýolagçy ýolda gerekdir diýýä köne türkmen. Derrew ýola girýäň. Şul adam gowy adam, bir ýalňyşda güýmenjek boldy. Adam ýalňyşýa-da bir geňräk zat görende. Emma derrew ýola girdi. Emma şu ýolda jeňňelle düşüp-de, güýmenip, ony gözläp, muny gözläp, ony gözläp, muny gözläp jeňňeliň içine girse, ýa derä gaçar, ýa ýylan çakar, ýa gaplaň iýer, ýa yzyna gelýänçä ýoly tapmaz we heläk bolar. Bi kim? Ýolun ýitiren adam. Bi ýolun ýitirdi, bi mesirini, ýoluny üýtgetdi. Bir adamma ýolly bir ýalňyşja derrew ýola girýär-da. Emma bir adam bu külli ýoluny üýtgetýär. Hudaý aýdýar, Allah Taala aýdýar. Musulman adam dogruja ýörýär. Ýöne ýolda tikenligiýär, güle güýmenýär, miwa güýmenýär, atyra güýmenýär, sese güýmenýär. Güýmenýär-de. Emma musulman ýoly dogrudyr. Gürrüňden kän çykmaýyn, Hudaý aýtýa, iýiň, içiň, gülüşiň, öwrülip geljekdirsiňiz diýýä. Ýa meselen men adamymdan mähebbet az görýän. Ýa adamym bilýän günä iş etýänligini men-de günä etjek diýýär. Şeýtana aldanma. Adamym günä etýänligini bilýän diýip Mesiriň ýolundan çykma, jennetiň ýolundan kenara çykma. Efemme yemşi mukibben ala ve ehda emme yemşi seviyen ala sıratim mustakim Hudaýa diýe ýykylyp sürşüp duran adam dogry ýol bilen gidermi ýa dogruja gönje barýan adam ýol bilen gidermi diýe elbetde dogruja barýan adam ýol bilen gider adamym günä etýä diýip men günä etjek diýse ýoldan çykar Ýoldan çykma. Ol o ýoldan çykdy. Ol ýoldan çykdy. O ýoldan çykdy diýip, sen ýoldan çykma. Gaty narahatçylyk düşer. Tökünmez derdi düşämasyn. Şeýtana allanyp, şeýtana meňzeş ýa zenana ýa erkege allanyp, Sen-de içiň sowutjak bolsaň, günä et diýip, ýoldan çykamasyn. Ýoldan çykamasyn. Ak nesihatdyr. Allaň kalamy aýdylyp otyr, ýoldan çykamasyn. Ýa meselen, Allajan hemme musulmanlara towfyk bersin, hususan sada türkmen dogançyklama. Gumaryň üstünden pullanjak bolýar. Allah aýdýar, Sada türkmen doganjyklarym, we kulû mir rizqi, min yrsgalym iý we ileýhin nüşur öwrülip geljeksiň diýýär. Gumanyň üsti bilen diňläň, Hudaý ýer-gögüň asmany ýaradan Alla gumary länet etipdir. Men Hudaý şuny länet etýän diýipdir. Şunda bereket goýmadym diýipdir. Onda näme şony oýnaýan adam bilýä, mülküni utdurypdyr. Har bolup gezip be, pahyrjyk halkyň ýanyna üsgüren şik bolup halka belledenaka özüniň tamam mülkünden çykanlygyny. Onda näme diýip ýene şoň içinde gezýä. O pahyrda şeýtana allanýa. Nämäge? Ol öz içinden aýtýa, Men şu ýoldan, bagyşlaň aýtýan, dargadym diýe, men şu ýoldan ýene-de özüm pullanaryn diýe, şeýtan muny allap otyrda. Belki şoň ýoly, belki şoň ýoly, belki şoň ýoly gelip iman, nur, Kuran seçilýän ýerde siziňki ýaly gelip oturypda, Gursagyny nurly edip-de, Aý, men şony äpberdim, yrsgalymy Hudaý berer diýip oturmakdyr we halal çöregiň yzynda gezmekdir. O pahyr nämä allanýar? Agallam men utduranjamy gaýta ýygnaryn diýýär. Ýygnasaň-da bereket ýok, ýene bir topar adamlaryň haky dawa. Hudaýy utup boljakmy? Ýaňam eşitdik, Ýer-gögüň sarsy-bersi kimiň elinden dat geljek? Jeňňeller ýanyberse kimiň elinden zat geljek? Asmandan daşlar ýagyberse kimiň elinden zat geljek? Ynsan gumdan ýaradylypdyr. Bir adam bolsa birje legen gum boljak, birje gap gum boljak. Ynsan edaty keplemäne haly ýokdur. Ynsan edaty keplemäne haly ýokdur. Ol gowy zatdyr, ol ne'metdir, ol bereketdir, pespälçilik edip, nur, bereket, Kur'an yzarlap seň oturmuşyň şodur şu bereketdir. Allah jennetde mundan owadan oturmak hemmäňde nesip etsin. Bikarlykdan, wagty boşlukdan gelip oturlana, bikarlykdan telewizýonlaryň başynda nagadar adamlar wagtyny geçiripdi. Bikarlykdan nagadarla guşyň başynda ömrüni geçirip otyr. Eger fakat bikarlykdan gelinýän bolsa şolarda gelerdi. Nur ýzarlama gerek. Allaň berekedini ýzarlama gerek. Allaň berekedini men girişmerin mykam diýip Ýürek tolkunyn gerek. Iman nury gerek. Allaň yrsgalyny iýiň, emma öwrülip geljeksiňiz, muny ýatdan çykarmaň diýýär. Ahyr ýagdaýa barypdyr. Çöregini, ýöne birje tike çöregini tapanak, ýene. Bagyşlaň, gumaryny äpberip bilenakda, şu öwrülip, şeýtan ony oýnaýa, bir gün öwrülip öňki müňki mülkiňi alarsyň diýip. Allanmasyn. Mundan beter oýun özi şeýtanyň oýunçasy bolmasyn. Allaň ýanyna ýüzi gara bolup barmaz ýaly, ýüzi ak bolup barar ýaly töwbe etsin. Hudaýa men mesirim, men ýolum iştiba gidipdirin diýsin. Halaljak çörek iýsin teke çörek bilen suw içsin. Resulullaň öz ýoly bolar. Enemiz hezreti Aişe aýdýar, bir aýlap penjaramyzdan tüsse çykmardy diýýär. Fakat hurma bilen suw iýdik diýýär. Bir aýlap bir teke çörek iýmedik diýýär. Gelmändir Medinede gytçylyk bolupdyr. Arpa bugdaýda gelmändir. Enemiz hezreti Aişe aýdýar, bir aýlap bir teke çörek iýmedik. Fakat hurma bilen suw içdik diýýär. Ahyr bir ýerden arfa arfa geldi we şony sawurmany şu gylçyklary bilen çörek bişirdik we Resulullah aleýhissalatu wessalam we Resulullah aleýhissalatu wessalam we Resulullah aleýhissalatu wessalam Allaň habibi şondan bir agsym agzyny aldy-da gylçygynyň känliginden üsgürmäge durdy diýýär. Aý meň çöregim kän eltjek, pulum kän eltjek diýip Hudaýyň ejada bermedik ýerinden gitmegiň hoşlugy ýokdur. Adamy gaýtam köseýändir. Adamyň berekedine ýyrýar. Adamyň nuruna ýyrýandyr. Hudaýy utup bolmaýar ahym. Inne Ömer ibn Abdul Inne Ömer ibn Abdul Aziz radiyallahu anh

Ömer ibn Abdülaziz, Ömer-i Dowwum diýip aýdylýar. Adalatly, beýik halyfa bolup, musulmanlaryň üstünden gözlän adam. Bir gün şijir gyşyň güllerinde, gyşyň sowuk howasynda ýylja suw bilen dehret kylyp duranmyş. Oňam birden ýadyna düşüpdir, hyzmatkara aýdypdyr,

Ýakyp, Maňa suw ýyldypbäňmi? diýipdir. Hawa diýipdir. Onda şony gaýrat et, näçe kilo, näçe ton, näçe pul mukdarça odun ýakandyrsyň diýipdir. Onda Aý, meger-de bolsa palança bolandyr, seň od, seňe suw ýyltjak bolup ýakan odunlam hamana ýüz müň tümen bolandyr diýip aýdypdyr.

Win Huret Gerde Tame Nure Huda. Bi iýe hemmesi Allaň nury bolýa. Kepleri-de, etýän işi-de, eli-de, aýagy-da, oturyşy-da, ýörişi-de, kepleýşi-de fat Allaň nury bolýa. Hazreti Omer ibn Abdul Azizi gör. Ol diňläň. Ýüz aýaň şu gije men tefsirini aýdýan. Ýöne geçip gidenimiziň Muhimmi, ýo muhim däl dersini Ýaradan Allaň kelamyndan Ýaradan Allaň kelamyndan ders almak manadyr. Içine girip manasyny bilip merdi amaly bolmak manadyr. Üç-dört hepde mundan ozal aýdamdyrys. Hezreti Omar aýdypdyr, Sure-i Bakarany on iki ýylda başardym diýipdir. Üç para Sure-i Bakarany on iki ýylda başardym diýipdir. Üç para ýarym Sure-i Bakarany on iki ýylda başardym diýipdir. O gürrüňe girmäýin, öz gürrüňimize geleýin. Hazreti Ömer ibn Abdülaziz bi ikilenji Ömer wezde şyň edýän işini wezde bu adamyň özi Özi ba wagtynda Hudaýyň leşgeriniň birimişdik, Hudaýyň goşunyň birimişdik. Hop, dünýeden geçenine bir müň üç ýüz elli ýyl bolupdyr. Indi şuň gürrüňi dagda Hudaýyň goşuny bolup otyr. Ýagny, Hudaýyň dostlary bar, öwlüýalar. Öwlüýalaryň gürrüňleri Allaň leşgeri-dä.

Ysrafyl kim? Ysrafyl ferişde näme etýär? Ysrafyl ferişde agzynda tüýtük bar. Bir tüýtük çalanda hemme kişi öljek kyýamatdan öňinçä. Soňra Allah emr etjek tüýtük çal diýip, tüýtügiň tüýtügiň çal diýip, bir sur tüýtügini çalanda hemme ruhlar öňki jesede baryp adamlar gabyrdan çykjak. Ýagny şu tüýtügini çalanda ölüli diriljek-de. Hazreti Mevlana näme diýýär? Hinki Israfili wagtjant öwlüýä. Allaň dostlary-da her zamanyň Israfil ferişdesi ýalydyr. Sesini eşden kalplar direlýändir diýipdir. Sesini eşden kalplar, hafakan üýşen kalplar salym gally bolýändir diýipdir. Hazreti Ömer ibn Abdülaziz özi dünýeden geçipdir. Müň üç ýüz elli ýyl soňram gürrüňi adamlaň kalplaryny sançyp direldi otyr.

Sebäp etipdir. Sesini eşdilende öli kalp direlýär. Hala gelýär, kuwwata gelýär, içindäki üýşen doňup öli porsy gan dökülýär kalbyndan, kalbyň samsyşýar. Hazreti Ömer ibn Abdülaziz Ve kulu mir rizqi ve ileyhin nüşur halal iýeýin, halal gezeýin, Allaha öwrülip barjakdyryn diýip, oň edip arassa işleýşini gözle. Allah Taala ýaşaýşyňyzy nur imandan doly etsin. Allah Taala ýaşaýşyňyzy öz rahmet bereketinden doly etsin. Şeýt dirip dag sowuk howada bir kän jemaat bolup Allah'ın kelamynyň manalarını, wagzlaryny, ylymlaryny eşder diýip üýşüpsiňiz. Yaradan Allah sizin iki dünýäňizi abat etsin. Gelip bilmeýärler, ýa zenana bolup gelip bilenok, ýa mariz bolup gelenak. Ýa başga ýurduň adamsy bolup gelip bilenok. Alla olary-da şu haýyr dogaň içine girýänlerden etsin. Sure-i Mulk Şerif mana terjimesi tamam boldy. İnşallah indiki hefteden Sure-i Mubarekiye Sebe Şerif 22-nji parada ozal tefsiri ýeten ýerimiziň yzyny alyp gideris. Allah Taala ýaşaýşyňyza bereket, mähebbetiňiz köp bolup, Abraýyňyz artyk bolup, yrsgalyňyz kän bolsun. Bir Alham üç Kul huwalla okyýeýliň, ötelleň ruhuna bagş edip, Watanymyza-da doga edeýliň.